Менә күрәсезме, минем артта Ленин бабай һәйкәле. Ул бик сирәк районнарда гына Ленин бабайга куелган һәйкәлләр сакланып калды. Ә менә читтәрәк безнең мәчет. Димәк, безне Бөектауда бүген бик кызыклы чаралар көтә, бик күп кызыклы шәхесләр белән без бүген аралашырга җыендык. Биек тауның тагы бер истәлекле урынына аяк бастык. Белүемчә, менә монда зур бәйрәмнәр уза һәм нинди бәйрәмнәр икәнен Гөлчәчәк ханымнан беләчәкбез. Ие, безнең бу күптән генә түгел төзелгән заказание паркы. Без инде монда сабан туйлар, республика көннәрен үткәреп үтәбез. Менә монда матур гына милли йортлар күрәмме? Ие, Без Сабантуй вакытында бер йортта татарларның элек ничек яшәгәнен күрсәтәбез, ә икенчесендә урыс халкының яшәгәнен, торганын күрсәтәбез. Безнең бит Биектауда татарлар гына түгел, ә төрле милләт вәкилләре дус, тату яши. Менә бәйрәмнәрне дә шулай бергә үткәрәсез. Әйе, әлбәттә, бергә үткәреп, бергә бәйрәм итәбез. Гөлчәчәк ханым, менә Биектауда бит әле Башка истәлекле урыннар да бар. Хәзер кайда барачакбыз? Әлбәттә бар, без хәзер сезнең белән Иске Казан заповеднигына юл тотабыз. Әйдәгез, киттек безнең белән. Без бүген сез, сезнең белән Иске Казан дәүләт музей тыелыгында. Ул оештырылды 1992 елда, 14 апрельдә. Музейдан башка э, безнең бар Иске Казан шәһәрлеге, Русурмат шәһәрлеге һәм ерак түгел монда Гайшәбик авылы бар. Но ул безнен объектка керми инде, әмма ләкин без изгеләр урынына барганда шул авыл аркылы киләбез. И 2010 елда безнен крепость төзелә территориядә. Аны инде Лотфуллан Руслан Шефигуллин безнен спонсор төзеде. Иске Казан турында тарих бик кызыклы инде ул. Бүгенге көндә нык та аның тарихына куелмаган. Казу эшләре кирәктер дип беләбез. Равил Габдрахманович Фәхрудинов 1970-1980 елларда монда казу эшләре алып барды. Һәм менә бу безнең экспозиция инде. Э, күбесе э, аның казу эшләрендә табылган әйберләр белән тезелде. Анын әйтәсе килә инде, бәлки иске башта булган иске казан. Икенче тарихчылар инде Бәлки безнен Иске Казан и хәзерге Казан алар параллель шәһәрләр булган. Бәлки Эчке Казан булган дип әйтәсе килә инде аларның. Монда безнең экспозиция 12 гасырдан башлап 1552 елга кадәр табылган әйберләр. Бик кызыклы күреп торасыз монда кабер ташы. Э, рус урмат зиратында табылган минеки 81 елгы кабер ташы һәм инде башка әйберләрне карасагыз алар инде менә шул Уникенче гасырдан башлап, шул 16 гасыр әйберләре. Алар арасында инде бик уникаль экспонатлар бар дип әйтәбез. Иң беренче әйтә, әйтәсе килә инде. Но бездә табылмаган синнәр казаны, анары кизге, балта, мамонт теше, 14 гасыр э, сызгыра торган туып һәм башка башка бик күп әйберләр. Һәрбер әйбер ул э, тарих өчен ул кадерле Ул дәлилли, менә шундый әйберләр ясаганнар, шуны белән кулланганнар, шул вакытта булган. Узган ел 18400 кеше без кабул иттек музейда, ә бит әле тагын бик күп кешеләр бара изге урыннарга. Бездә монда изгеләр урыны бар, Гайша бикә чишмәсе, Мулла хаҗи чишмәләре. Менә шунда кеше бик күп килә. Яндагы кеше анда баргач, Ну, безгә дә керәләр алар. Менә иске Казан турында бик күп рәвәятләр сакланып калган бүген. Аларда күбесендә ике исем э, чагыла. Алимбек белән Алтынбек. Имештер, Алимбек белән Алтынбек Абдулла ханның малайлары Болгарны җимергәч монда киләләр, монда шәһәр салалар һәм ул инде э, иске Казан дип э, атала. Ничен иске Казан дип җиртәбез аны без хәзер? Чөнки менә бу шәһәр Казан шәһәре күчеп киткәч, хәзерге Казанга без иске булып калабыз. Шуңа күрә дип уйлыйбыз инде, безнең исем Иске Казан дип йөртелә. И менә шул ике малайнын Абдулла ханнын инде Алибек белән Алтынбек була Гайшәбикә дигән апалары бар. Повесть о несгораемой царевне диләр инде, утта янманган кыз турында риваять. Анда языла инде, имештер, менә ул исән кала Булгырда э, һәм ул килә монда абыйлар янына, Иске Казан шәһәренә. Һәм Кияүгә чыга Мулла Хаҗи дигән кешегә. Мулла Хаҗи гаскәр башлыгы була дип э, риваятләрдә языла. Һәм инде менә Гайша бикә авылы шуның исемен җөртә бүгенге көндә. Ә кешеләр инде килә шул Мулла Хаҗи чишмәсенә Шул чишмә Мулла хаҗи исемен җөртә. Һәм Гайшабикә чишмәсенә. Гайшабикә чишмәсе ул Гайшабикә авылыннан ерак түгел. Сез менә авылны ял итү урыны дип кенә кабул итә торгансыздыр. Ну, һәрхәлдә күпләрегез шулай эшли. Ләкин ул авыл авыр хезмәт Менә мин авыл кызы, һәм мин инде бик яшь кеше түгел, әмма ләкин менә мондый чалгыны беренче тапкыр күрәм. Менә монда миңа музей хезмәткәрләре әйтә, бу кара бодай чаба торган чалгы икән. Менә шулай чабасың, шундук җыеп бара. Аннары тагы бер нәрсә әйтеп китәсем килә. Элек безнең авылларда менә шулай киенгәннәр. Күрәсезме, чабата булган аякта. Ир-атта да һәм хатын-кызда да. Һәм менә татар хатын-кызлары тыйнак, алар күлмәк астыннан ыштан кигәннәр. Бу инде кырга бара торган безнең эшчеләребез. Ә хәзер аякта кызларның менә шушындый матур читек. Чөнки без кырга эшкә бармыйбыз. Без хәзер авылны шәһәр халкына һәм яшьләргә матур яктан гына күрсәтергә тырышабыз, әлмә ләкин алдан әйткәнемчә, авыл әле ул зур физик хезмәт. Менә монда шуны дәлилләп безнең элеккеге бабайларыбызның нәрсәләр тотып эшләгәне күз алдына тора. Безнен әбиләребез, әниләребез элек-электән кул эшләренә бик оста булганнар. Менә безнен музей экспонаты булып тукый торган стан бар. Без аны 1995 елда этнография экспедиция вакытында Күллек Кеме авылыннан Әтнә районыннан алып кайттык. Без сезнең белән бүген Урта Лат мәдәният йорты бинасында татар калфагына мастер-класс үткәрәчәкбез. Мин үзем Урта Лат авылында туып үстем һәм инде мәдәният йортында эшлим. Түбәтәй эшләр өчен үзебез яраткан төстә тукыма алабыз. Тукымага размерлары буенча лекал төшерәбез. Карарак тукымага сабын яки бур белән, ә инде ак материалга карандаш, ручка, фломастер ансы ничек кемгә жайлы булып чыга инде. Хәзер инәләр белән теркәп чыгабыз. Арасын бик дәү дә, кечкенә дә калдырмыйча. Түбәтәйләрне бархат тукымадан ясасаң, ул матуррак та, Зауграк та булып чыга. Һәм инде без менә болай итеп электрик чыккып бетергәннән соң, без моны түбәтәй размеры буенча машинка белән ертып чыгабыз. Припуск дип атала инде ул, 0,5 припуск калдырып. Артыгын кисәм дә, кырый-кырыйларын алам. Шулай итеп без моны кисеп бетереп бетергәннән соң, эчке ягын чыгарабыз. Һәм инде эчке ягын чыгарып бетергәннән соң, скатерть вот приборы дип атала. Шундый менә пластик төрле фасонга керә торган пластик туклаган инде. Обязательно пластикларның очларын түгәрәклибез. Тыкканнан сон очлары чыгып тормасын өчен. Менә шулай итеп. Әйләндереп тегеп бетергәннән соң, төрле узор сайлыйбыз. Утук белән бастырып, ул на клеевой основе, утук белән бастырып, кәләйләп куябыз. Түгәрәкне әзерлибез. Хәзер безгә моны менә булай итеп тоташтырасы. Була. Потайной шов белән без моны тегеп чыгарабыз. Хәзер инде монда полностью ручная работа китә. Безнең мәдәният йортында Мирас фольклор ансамбле эшләп килә. Безнең монда инде апайларыбыз, абыйларыбыз 55 тән алып әлегә әлегә 70 яшькә хәтлек. Без алар белән инде төрле биюләр, Җырлар өйрәнәбез. Безнең баянчы абыйларыбыз бар, ике баянчы абыебыз бар. Шулар белән конкурсларда катнашабыз. Балкыш фестивалендә барып кайттык менә бу елны Арчага. Маиларга хәтлек конкурска барганыбыз бар. Хәзер инде менә мин тоташтырганнан соң түгәрәк белән основаны җыям. Аны җыйганчы мин инәләр белән теркәп чыгам. Вак эш, вакытны ала торган эш. Менә без түбәтәебезне җыеп бетердек һәм инде тегә башлыйбыз. Ничек потайны шул кылып кала. Әмма шулай безнең түбәтәебез әзер. Һәм инде түбәтәйне башка уңайлы киер өчен без менә шундый фетрдан резинкага

Безнең Биектау Казаннан ерак түгел, шуңа күрә безгә кунакка килегез. Без сезне менә шундый матур кул эшләренә өйрәтербез. Безнең татарлар каю читекләр бик оста эшләгәннәр. Һәм инде менә бу э, станок ул Арчадан безгә килде. Менә шундый станокта утырып, хатын-кызлар бик матур, матур каюлы читекләр чиккәннәр. Менә мозаичный шов диләр аны. Биектау районында, Мүлмә авылында бик зур артель булган һәм анда читекләр һәм башка-башка әйберләр ясаганнар. Бу кул эше. Аны машина ясамаган, кул белән эшләнгән. Менә шундый станокларда эшләгәннәр аны. Без Ямә-Ширмә авылына аяк бастык. Ямә-Ширмә ул Страуслар фирмасы Белән дон тота. Әлеге фирманың хуҗасы Габдел Әхмәт әфәнде янына килдек. Менә ни өчен шулай страуслар үрчетергә булдыгыз? Төп укыган һөнәрем минем э, хайван табибы инде. Шуңа күрә мин хайваннар белән яратам аларны, аралашам. Шуңа күрә инде безнең башта бер яраланган акыш бізге алып кайтырга туры килде и шуннан башланып китте инде ул акыш үзе генә булмасын дип аңа Үскәч иптә ашап кайттык, аннан матур үрдәкләр алып кайттык, аннан менә һаман шундый кошлар арткач инде шулай уйладык, киләчәктә инде тагын аңа страус та өстәлде, страус арап кайтканнан соң безгә килә башладылар халык. Э, аннан инде күрше районнарда менә э, верблюд фирмасы бар иде, анда да китәләр, Арчага баралар, шилар карыйбыз дип, планнар карыйбыз дип. Инде шунда җирмәсенгә без бөтенесен без җиргә җыярга булдык. Хәзерге көндә безнең инде Авыл зоопаркы дип әйтергә кирәк. Монда тавыклар 10 төрледән артык тавык бар, 5 төрле үрдәк бар. Менә монда гына индоутка ири, не бронзовый индоутка дип атала инде ул. Килеп карагыз, тотып кара менә. Ул миңа миңа сикермәс мисең? Тими, тими, тими, тими, менә.
Томшыгы бик җылы җегетләр.
Бик акыллы ул, Кешеләрне каршы алалар, ике икәү бергә каршы алалар страус белән. Әнә кәҗә бәтиләре. Ә ничә яшь аңа?
Моңа әле ике генә яшь малайга бу. Ике яшьлек малай менә бу. Сыер да бар, кәҗә дә бар, сарык та бар. Өстәмә тагын ишәк бар бездә, атлар бар инде, һәрхәлдә атсыз булмый. Ә сез үзегез шушы авылныкымы? Мин үзем э, төп чыгышым белән Саба районыннан, Бигәнәй дигән авылдан. Укып бетергәч инде, менә ветеринар институтын бетергәчтен шушы авылга килеп Эшли башладык, главный вид врач, баш табиб булып инде, ветеринар табиб булып башладык. Менә аннан 92 елдан инде мин менә бүгенге көнгә кадәр шушы фермер хуҗалыгын алып барам. Белүемчә, Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә туристлар килә дип беләм. Бик күп киләләр. Менә соңгы 3-4 елда бигрәк тә менә бу илдә бит инде бик киеренкелекле хәзер заманнар, шуңа күрә чит илгә чыгулар тыелды бит инде. Ул теге бик куркыныч та кем әйтмешли. Шуңа күрә күп халык инде үзебезнең ил эчендә, Рәсәй эчендә йөриләр бит инде күбесе. Шунлыктан безгә дә ген киләләр. Күпчелек инаның 80 процент инде безнең үзебезнең республика кешеләре. Ну, күрше өлкәләрдән килә, Маридан киләләр, Киров өлкәсеннән киләләр. Самарадан да килә бер турфирма фирма безнең белән эшли. 25 ләп турфирма миңа кеше китерә. И калганнары инде безнең үзебезнең сайттан карап инде, контакт та бар. Менә шулардан инде карап күбрәк киләләр. Хәзер күбрәк интернетта утыралар бит инде. Бөтен балалар да, алалар да. 20 мең безгә кеше килә ел дәвамында. Безнең бу хуҗалыкта бөтен шушы хайваннарны ике кеше карый. Ну, өлгерәләр бөтенесенә дә. Менә булары гуанака дигән хайван. Болар үзебездә бала чыгардылар. Без моны Казан зоопаркына алган идек кайчандыр. Менә болары як инде моның. Тоже балаларга күрсәтергә кирәк. Безнең бит төп әйбер монда э, нәрсәдә безнең төп шөгыль инде. Шуп балалар күрсеннәр, белсеннәр. Бар төрле йорт хайваннарын бик күп балалар киләләр, беренче мәртәбә сыер күрәләр. Бысы менә Анжела исемле безнең кыз, Дияву. Берсе малай Максим исемле, без алардан инде тагын кечкенә бия балалар булыр дип көтәбез инде. Болай гына ач дисәң гына үзен ача көтеп тора. Менә берсе Анжела, ансы болай бик ни матур итеп иреннәре белән ала. Ә ни өчен Максим ул? Потому чөнки без моны алдык. Э, читтән уже исеме кушылган иде, үзгәртмәдек. Алганда уже Максим иде. Читтән апайтканда. Ә кышкы суыкларга ничек алар? Болар инде хәзер менә кыйганнар ишемнәрен хәшен үсә башлады. Әле бу тагын да озыная бер 10 сантиметр буларның. Боларга 40 градус суыкта бернинди йогынты ясамый. Ә менә страуслар, кара Африка тәвә кошлары инде. Алар минус 20 га хәтле монда йөриләр. 20 дан арса температура түбәнәйсә, алар да чыкмыйлар гына просто урамга. Аларның нее бар, э, тешләре юк. Тавыкныкы шикелле клюв. Зур тавык дип әйтик инде моны. Менә бармакны бирсәң дә әле капмый. Бер нәрсә дә булмый дип әйтәсем килә менә. Тотып торасыз аны шулай итеп, э, кат итеп. Менә бу каз үзенекен алмыйча китми ул. Шундай каз бу менә бу. Мә, мә. Менә болары тегендә карадыгыз сез ата күркәне. Менә бу шуның иптәше инде. Ну балалары ул түгел, бу павлин балалары. Павлин йомыркасы куйдык та. Кыр үрдәкләре китмиләр алар, ел саен монда бала чыгаралар ана. Австралия страусы. Менә бусы ак павлин инде. Тагын индийский павлиннар бар әле безнең. Болар инде җәй көне менә матур итеп канатларын җәяләр шулай иттереп. Бик күп алар бездә павлиннар. Безнең 3 яшькә хәтле буш, аннан инде теге инвалидларны бушка кертәбез, колясничларын инде 3 яшьтән узганнарга 200, олыларга 250. Монда рыбалка безнең бар. Балык тоту шушы входной билеткә керә. Болар малай белән кыз, Менә бу кояш чыкканда иртән килсәң, менә сәгать дүртләрдә, өчләрдә шул хәтле матур танцевал итә менә бу малай. Болардан да инде без алмакчы булабыз үлчим алырга. Менә берсе серебристый фазан менә, серебристый. Биш төрле фазан бар монда. Менә монда кара аккош, ак аккош менә. Бу күл тоже үзебезнең, безнең монда шишмә юк бернинди дәген. Без инде үзебезнең не скважина, шуннан су кәчәйтәбез. Витаминнар бирәсезме аерым? Витамин өчен бирәбез. Карбыз аларда, виноград, кәбестәләр бунсыз булмый, бөтенесенә кайтып тора. Дару бирмибез без менә шушындый әйберләр белән. Кишер, шигендер, не, шунда бөтен витамин. Вьетнамскийлар булар. Вьетнамский вислы брюхи дип атала. Курсаклары җиргә үстерелә бия аларны. Менә бу безнең ярик малай, калганнары татар аты инде менә бу. Исеме татарча түгел, конечно. Кечкенә тайлары моныкы. Соры төстә. Татар аты нәрсәгә шулай татар аты дип әйтәләр, алар инде теге чыдам. Кечкенә гәүдәле, кечкенә гәүдәле булса да, озырак арага бара ала, күп ашарга күп треб итми, гәүдә кечерәк булгачтан инде, ну, чыдамлыгы белән инде. Шундый ук э, дәү ат барганны бара инде, ну, э, моны не чыдамрак и күп кирәк түгел ашатыр. Инде мин 92 э, елдан бирле фирме, главалар алышынып тора. Рөстәм Нургалич та эшләп китте безнең дә бит инде президент та безнең Биектау районында. Э, фермерларга аралашабыз, менә кайырлар инде бик зарланганнары бар, менә җирне бирми, тегеләй болай дип. Менә минем теге бернинди мактанып әйтүләр түгел, ялганлап әйтүләр түгел. Бер глава белән дә конфликтка килгән юк. Менә безнең Рөстәм Галимуллин, Госсоветтагы депутат, ул монда бик еш бардыр, үзенең туганнарында, әниләрендә килгәне бар. Бу яңа главадагы Радифаричтагын тоже бик каты үстерү ягында. Туристлар әйе, әйе, китерик дип менә музейны карап китте. Музейда ремонт ясамакчы булабыз. Менә мәктәп төзүләр яме Ширмәдә яңа мәктәп, бик матур мәктәп. Казанда да андый мәктәп юк. 80 балага монда авылда э, детсад бар безнең бу авылда. Бу авылда бөтен ниләр дә бар, мөмкинлекләр дә бар яшәр өчен. Татар авылларыннан иң зуры. Монда 3200 кешедән артык кеше яши. 370 кә якын хуҗалык бар. Э, бөтен мөмкинлекләр бар. Биш кибет бар, дом культуры бар, авылда шиеләр дигән ансамбль бар, лауреат. Э, монда бик күп ниләр, талантлар авылда теге, ну, концертлар куялар, театрлар куялар. Авыл гөрләп яши. Яшьләр кала. Яшьләр кала, калу гына түгел әле. Монда ел саен бер икешәр өчәр йорт төзиләр, авыл зурая, үсә. Бу үлә торган авыл дип әйтеп булмый. Монда кеше нык тормышта яши бу авылда. Балык элек ике төрле иде, щука да бар иде. Щука юк, хәзер карас дигән балык кына калды. Ну, 250 граммларын эләктерәләр шул биләүләре бар.
Безнең татар халкы кул эшләре белән генә түгел, ә рухи яктан да бик бай булганнар. Бай семьяларында дип әйтик инде, музыкаль инструментлар булган. Алар гармоннарда, Пианиноларда, домбыраларда һәм башка башка курайларда, башка инструментларда уйнаганнар. Э, кичләрен җыелып, кечкенә генә концертлар биргәннәр үзара. Бу пианиноны без алып кайттык э, Тинчурин театрында, иске бинадан инде. Э, монда инде әйтәсе килә, уйнадылар Сара Садыкова, Салих Сайдашев, Һәм бик оста э, башка безнең күренекле шәхесләребез. Ул Германиядә эшләнгән 18 гасыр пианиносы. Иң зур тәвәккүше дөньяда ул Кара Африка тәвәккүше инде. Кыш булып санала, ну эчә алмый, кыш булып санала. Менә бу шуның йомыркасы. Кило ярымнан 2 кило хәтле була. Без 10 елдан бирле шөгыльләнәбез. 12 елны бер тапкыр безнең булды кило 650 грамм. Уртача бу кило ярым, кило ярым булса, ун 33 э, тәү йомырка санаштыра. Ун кешегә ашарга җитә бу. Йомырка сала башлыйлар булар май башында и октябрь ахырына хәтле. Салырга мөмкиннәр. Ну, бөтенесе ашатудан тора, ашатудан, тәрбиядән тора. Э, бүген салсалар, Көн сайын салмыйлар инде, ике көннән соң. Обычно салалар, өченче көнне. Ну, бар шундый әнкәләре көн сайын сала торганда, алар сирәк. Менә шул сезонга без 35 йомырка, 40 йомырка хәл алып була инде. Дөресе ашаткан чиракта. Шушыннан. Э, аның кабыгы бик калын, менә 3 миллиметр хәтле бар ул, 1 миллиметр ярымнан. Шуның өстенә булай дип йомырка өстенә куйсаң, авырлык куйсаң, груз куйсаң, 65 килограмм күтәрә менә бу чи йомырка. Сыры йомырка. Ә менә берсе инде сез алар 13 штук урамда йөри. Маточный поголовье дип әйтәбез инде, олылар, әнкәләр. Менә бу аларның йомыркасы. Менә берсе, менә шундый була ул, темный зеленый инде бу. Бу буялмаган, пасхальный да түгел бу, шундый натуральный берсе дагын аның лакланмаган да ак төстә бу. Болар бөтенесе дә натуральный йомыркалар. Берсе 750 грамм, 800 грамм. Болар йомырка сала башлыйлар февраль уртасында. Ни өчен? Чөнки аларда кыш бездә җәй. Болар э, минең Австралиянең көньяк өлешендә яшиләр. Йомырка сала башлар февраль уртасында. Күп салмыйлар. 8-дән алып 12-гә хәтле йомырка. Менә шул 10 йомырканы алыр өчен аларны без 1 ел тотабыз. Шуңа күрә аларның йомыркалары кыйммәттә. Без суда 3000 тири, без суда 3000 гә сатабыз. Без маллар аларга бер пардан 10 йомырка максимум 1 елга. Авыл Пати бүген Биектау районына сәяхәт кылды. Без көн дәвамында сезгә бик матур авыллардан сюжетлар күрсәттек. Йорт хайваннары гына түгел, э, моңарчы күз күрмәгән кош-кортларны да күрдегез. Киләчәктә дә Авыл Пати белән бергә калыгыз.